tapi apa dayaku duit jujuranku kada mayu
halo nusanak kuberataan dimanapun buhan ikam berada kawan lah situ jua aku ada kawan ai han ya kalo leh jadi kawan ai selamat datang gasan buhan ikam selamat datang kawan ai dimana lagi amun kada di oji channel nih ya kalo han. Jadi kawannya kali ini aku kedatangan tamu. Waduh, tamu jauh lah ya kami lah ya kalau. Benar. Wah, jauh benar. Jalan ya. tahun ya sampai. nah, jadi kawannya kayak itu nah. Nyane ya. Sapir aku. jadi nyane kawan aku kawan naik. Nah, ya kalah. Jadi siapa nama ikam nah? Supaya bubuhan aku tahu kayak itu nah.

nang menurut ikam nang ibaratnya yang masuk di kriteria kah jar orang tu kan nah masuk di kriteria ikam aja kaya tu nah santannya
tetap kelator kau menghitung
aduh amunnya membahas mantan ni kam baku utak

Mantanku nih kaitu nah. Dahulu aku sayang waktu pacaran. Tanya nanya pacar sayang kada sayang. Bungul ai itu nanya, sange iya.
Jadi aku nih disakitinya kok nay. Nah mungkin lah ikam manonton video nih ya kalo ha di sana. Nah ikam dahulu menyakiti aku sayang nay. Waduh. Jadi wahini
wahini ikam kayapa kaya itu melihat aku han. Kayapa melihat aku.
Sombong amat.
Nah jadi
Oke kawan nah, nah jadi jarku tadi kan gasan mantan tu nah apalah jadi gasan gasan mantanku kaya tu nah nah amun dahulu kita ya kalo pernah

nah jadi aku memprank mantan tuh kawan naik cuma sekedar beratnya tuh sekedar hiburan aja lah kayak itu nah hibur hati yang lara jadi aku takoni lagi Anaknya lara pangkangan sama judul sange
ikam mantan yang paling ikam sayang siapa kira inisialnya aja nah di
Rara

Kadada binian lain lagi kah jadi ikam tu mamilih karena lawan kaluarga tu?
Kenapa jua kada payu nih apa nih bus bun action nih ini. Laporan ka polisi nih kanang ini pasal.
Nah, jadi gasan ikam nang tadi inisialnya rat. Nah, nah jadi minta maaf ja kaya itu gasan ikam ya kalo biarpun kayapa sejahat-jahatnya mantan kita kawan nah itu pernah juga

Bonikam tuh pikiran lalu nang sange.
Epa diminta ke aku bila malam-malam.
Nah, jadi ada lagi aku betakun nah. Di antara ikam pacaran tuh lah yang paling bahagia menurut ikam dari ikam berapa tahun tuh nang pacaran? Yang paling lawas ikam berapa tahun?

terngiang-ngiang tuh kah enam hayal bisa anak berdua laninya bucin lagi halus bangsa itu itu kam lo jadi kami PSM nah jadi kita pilih anak bungul jadi kamu kayak itu kalau kamu pakai SMS udah kayak hayal bisa anak itu leh itu langsung bisi anak kah atau prosesnya ada juga nih diceritakan ada ada prosesnya
nah aku anak kisah juga sedikit kalau dahulu aku pacaran tuh lawan nang lawan nang orang nang aku sayang wahini nih ya kalahan nah iya maksudku pokoknya intinya lawan orang nang aku sayang wahini ya kalahan jadi aku pacaran aku kelas tuh kan jadi pokoknya inya tuh ngalih bener di ini maksudnya di paraki gitu nah ngalih bener inya tuh orangnya sampai-sampai aku tuh ibaratnya munyak pak chattinginya tuh dulu kan zaman BBM ngala sampai munyak itu aku chattinginya soalnya apa balasan inya tuh kau naik sudah makan lah jago sudah ya sudah

nah eta nah, bukan youtuber nah, youtuber tapi kudu sukses doakan aja bu nikam ya kalau hanje supaya sukses supaya kawa itu nah maulah juga nih background belakang nih kawan ya memberi waras ya kalau kasibut kawan nah cakanya ibaratnya ada duitnya sudah di YouTube nih kan nyaman gitu nah di sini ada ada foto juga gitu nah di sini ada tulisan aksan yang ter Iya, iya. ter wow tercanggih termewah terkece ya kalau kayak itu nah nah jadi menurut ikam tadi kayak itu kalau mantan tuh kalau nah satu kata kayak itu nah gasan mantan ikam apa ibaratnya kesan dan kesan ikam gasan mantan ikam tuh yang pernah menyakiti ikam hari ini
jangan pernah mensia-siakan orang yang buju-buju sayang lawan ikam nah

Nah, aku nih aku nih Cimai kayak itu di situ tuh ada bisi kayak modelnya kayak pasukan kayak itu. Nah, jadi pasukan tuh menamakan pasukan Aksan. Oke ya.

lawan anu bang lawan solihin bang solihin gas mau lah cukup lawan aku nih jarang pangkam lawan usuk buntek bang ya keterak rumah aku nih usuk buntek itu aku pernah juga kayak itu mantan ikam dulu tuh inya tuh kan apa nih sayang itu sebenarnya lawan aku sayang

aku banyak juga bang bisi mantan kayak gitu. nah jadi kisah mantan mantan tuh kita kada kawa berilaan bernya satu persatu ya kalau han jadi aku lewat sini aja aku minta maaf biasa gue nikah malam sana dealnya padahal aku ngarancang sakit jadi aku nabi takut lawan nikah apa yang modelnya tuh yang waktu nikah pacaran tuh nah

Kawalan kenalan. Aida di Ujung Hilang kan kenalan Ikung nyanyatu ibaratnya nomor satu bubuhan tapi panaksan ikung tuh jadi bila ada inya tuh pokoknya di grup tuh rame sudah pokoknya orangnya sadang juga Beban kelakuan jomblo abutan. abutan pokoknya bubuhan jomblo situ tuh abutan